Eka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingaka namuntlha as you can see there's a lot of tech stuff happening here we have a fake mic here so um today we're going to do some listening session you know ku na risimu leri ri nga a ri singa maybe a ri na tiawara ti nga ri nga ri ri humile risimu leriwani i ra Hennessy ve ri nsati va teka xi ku excuse me you know

Ah, okay. I'm just looking at the title. Mntwana Khomela, guys, kwa nini msanyana? I'm looking at the title. Nsati va teka, Hennessy, should excuse me. So I'm looking at the title. I'm thinking, eh, theme leyi ya ku nsati va teka yi tele ngopfu ku yi diliwe ngopfu hi yona ka music wa Xigaza, ngopfungopfu ka music wa kokwani Xinyori. Eh, loko mo languta ka Ximatsatsa number 12 Ku na risimu rin'wana laha va ri nsati va teka ni ku byerile n'wananga ni ku vuya hala kaya nsati va teka mara laha the conversation is between mhani na n'wana so lahawani unfortunately the conversation is between friends . the difference guys phela mina ni swi navele ni ri twa ro sungula a ni za ni ri yingisela helo ni ri twa na n'wina kwala so.

Yho okay maybe ni ta vulavula hi swona leswi nga ku hleketeni loko loko swi kha swi ya ni ta mi byela swin'wana swa swona a hi tweni mo ni nga vulavuli ngopfu mo a hi tweni. sweka ye n'wina mina ni nga tshikisa tivanga ku tsakisa n'wina mi lava ni sungula hansi ku gangisa nama swi tiva ti vuya njhani Hey, endla xihembeni si mhaka yo ku ku sungula hansi ku gangisa guys yii ndhawu leyi ya tika straight i kahle kahle i helela na hi mojo loko wo ze i yima nkarhi wo leha i nge se za i gangisa munhu na you know na you lose the touch you know you lose a bit of touch you lose a bit of touch so hayi kahlekahle loko wo ze munhu mi tshika na munhu un'wani ku kuma munhu un'wani swa tika maybe ku kuma munhu wo fana na loyi a wu ri na yena ivi ku va ku ri mhaka yo tika nyana a ni swi tivi ku why swi va swi ri so . Ni byele la hansi wa swi tiva ku loko u ze u tshika na munhu un'wana kumbe tshika munhu ku kuma munhu un'wana swa tika nyana i nga move on ya i kuma mara i nge n'wi kumi maybe wo fana na yena kumbe u endla swilo ku fana na yena u kuma ku swilo leswi a swi endlisa swona luwa khale a wu swi rhandza ko va na swin'wana na swin'wana laha swo ka swi nga ha fambangiki kahle.

yevuleka dyeka you know risimu leriwani ri na gospel feel hi ku ya hi mina a ha swi tiva ku Hennessy i swi vurile ka nkarhi lowa gingirikani lava ka va nga tshama ku vona interview ya mina na Hennessy he he did say ku ri i sungule ku yimbelela ekerekeni hi kona a nga sungula sungula kona ku a hi hamba a yimbelela ekerekeni so loko ni twa chord progression leyi nga laha ya one four five handle ka mhaka ya ku va ku ri na chord progression ya one four five i mhaka leyi ya ku mayimbelelelo ya mavumelo ya ti ya ti-chord ya ti-katara letiya kumbe ti-keyboard. swi na vukereke loko mo yi ri yingisela kahle le ndzhaku mi mi twa even the choice of voicing yi tirhisa organ the church organ that is normally used during worship services a kerekeni lava va nghenaku kereke ma swi tiva so he took that theme ya kereke a fika a tweak-a a ndla risimu leriwa ri va more of a Afro pop if you can call it or marabenta you know. or or Tsonga disco I don't know why how you you you you know categorise music wa hina you see mara it's interesting ku ri base liya yi nga tirhisiwa laha hi yona yi pfunetaka ngopfu ku ri risimu leriwa ri nga twali ngopfu ku i risimu ra leri nga ri nga ri nga endliwa hi xi gospel-e. A ni swi tivi ku ma ni twisisa na ni kombela ku tlhela ni ni ni ri tlanga mi mi mi yingisela kahle le ndzhaku mi twa ti-chord leti a ti tlangisaka swona. That part ku tsakisa wena it sounds like a gospel feel just ka that ka that stanza lahaya.

xi vuyile lexo hemba lexiwa xi ri xi vone nsati wa chauke va n'wi dyekini le le palms va n'wi dyekini le a ni swi tivi ku hi ta ku hi le ka ku ri kwini mara yena se a xi lavi no twa a xi lavi no twa xi lava ku swi vona hi swoxe xi ri chauke xi lava ku swi vona ene risimu leriwani kahlekahle. I don't think Hennessy i vulavula hi vutomi bya yena o vula o o hi byela xitori lexi nga ku humeleleni evuton'wini hi leswi vanhu vo tala va hlanganaka na swona vanhu van'wana loko va byeriwa hi timhaka ta ku ku ku nsati wa yena wa jola kumbexana i rhandzana na swimanimani endla timhaka ta vugangi vanhu vo tala a va talangi ku va rhanga va swi amukela ve ri la ku yima ni rhanga ni swi vona hi nexe and it's true hi leswi swi nga swona ka society vanhu vo tala va rhanga va lava ku rhanga va swi vona before va lava proof vana va xi believer nyana so so na lawani xitori lexiwani as much as ni nga mi nyika example leyi ya ya ka ximatsatsa number twelve laha ka ka ka ka ximatsatsa number twelve ya Thomas Chauke doctor Thomas Chauke na koho laha munhu loyi a byeriwaka ku heyi wena i khale ni kha ni ku byela ku nsati wa wena vuya hala kaya nsati va teka a nga ha twi leswaku loko munhu wo za a byeriwa timhaka ta ku i ve nsati wa teka vanhu a va twi heyi va lava ku swi vona hi voxe ve ri le mabarakisi a mabarakeni ni tsakisa hi ku hi ni se xi le ku ringeteni ka ku xi xi katsakanya na. Xitsonga xa le Mozambique wena swi ku dlaku you know wa n'wi twa na ximunhuhatwa lexi nga laha ndzeni nga ku vulavuleleni ku ri xi vulavula hi ririmi lera ra Xitsonga mara ku ri dialect ya le Mozambique it's very interesting ende swi kahle ngopfu leswiwani ku ri hina Vatsonga hi anamile hi tele hi hi hangalakile na misava leyi hinkwayo kahlekahle vo tala hi kona la Mozambique hi kona la Botswana hi kona la Zimbabwe hi kona South Africa you know. so swi kahle ku hi accommodate mara ni twe Xitsonga xin'wana xa le xa le Zimbabwe mhani i nga ri i dialect leyi ya le Zimbabwe yi na taste yin'wana ni yi twile mhana hi lockdown ni twe yi ni khome kahle ngopfu minjhani la Musambiki swi ri se va ri mini I said va ri mini which is so wrong because that's Venda loko ni nga swi vonangi a ni byeli loko ni nga swi vonangi huma ka swona. heyi heyi kahle ni sanitizer hi ku heyi van'wani va vanhu lava nga ku voneni lava na ti-corona mi mi mi nga ta hi chela ti-corona ku kwala mo hi sanitizer ku heyi vanhu loko va byela timhaka ta vona va lava ku titwa heyi va lava ku swi vona hi voxe. leyi wena ri yi nuhela ngopfu ve ri machangani loko va nghena ti-mall va va va fufuteriwa swa sanitizer swi nge endleki munhu a nga yi nuheli a swi tiva ku va vanhu va yi nuketa ka rhesipi kumbexana perfume guys a mabarakeni hi kwini a mabarakisi a mabarakeni hi laha loko vo tshuka va ku ku nghenisiwa mati maybe va leti se va ku nghenisiwa mati a ka thomo a swi tiva ku ni hume hi le ka thomo. ku tala ku ta vanhu va tikontiraka ne va fika va vamba matende va va fa va tshama ku ku ri vona va tirhaka laha ka project liya ya le ka Tom ndhawu liya hakanyingi hi kona va va va vulaka hi le barakisi emabarakeni kumbe hi le matendeni because rito rin'wana ro vula barakisi A barracks hi xilungu ne va vula ndhawu leyi ku tshamaka maphorisa i camp kumbe i i i se residence ya maphorisa hi la maphorisa ma tshamaka kona loko vo ku thola yi tshama joni va loko va ku thola yi khitirhela joni i ya tshama barakisi ya maphorisa ya le joni ya emabarakeni ende vanhu lava va va hakanyingi va va va va siye vavasati va vona a kaya se lava lava va nga fika va khempa kona for that project. va tala ku va va ri na swigangu kumbe vanhu va le makheheleni a ni swi tivi ku njhani makheheleni mara guys mara why guys loko munhu a byeriwa timhaka ta yena a mara hi swona va ri don't don't kill the messenger mara swi vula ku in in natural sense hi ku ya hi ntumbuluko wa swilo Usually a messenger hi yena a dlayiwaka ku ri ke ni yena a tisa mahungu ntsena a ringeta ku lemukisa mara va n'wi tamela henhla heyi xihayini phela lexiwa i xicele wena i nga teka ntsumi i katekini swi vula ku mara munhu luwa a a nga vulavulangi hi yena that's why me ni ku risimu leriwani ni twa ri hlamula swin'wana leswi nga ku humeleni ka mundzuku wa xigaza right now ni ta mi byela hi swona loko yi ya ku heleni video leyiwani yi le ku hlamuleni ka swin'wana ni ta mi byela mi nga jahi mara. hi ku munhu luya a nga vulavula la a vula ku i vone nsati wa wena a kha a endla a kha a ri so na so na so a nga a nga zanga a ti boast-a a ku he mina ni teke kahle njhani njhani e-e a nga vulanga swona mara why i nga ri se Chauke la yi le ku n'wi tamele ni henhla ku tamela henhla I love.

hayi mi ta byela xivoyisa lexiwani a ni xi ndliwe hi computer phela i believe it's henisi who did that voice but then yo cinca voice leyi a ni swi tiva it's called pitch correction i don't know mi ta ni byela hi ku nga ta ti-sound engineering laha hansi. mo ni mo ni xitwa kahle mo ni xitwa kahle mo ni xitwa kahle a ni nga la ku la ku xitwa kahle ze xi helela ximunhwana lexiya I love it I love it se ximunhuhatelo se xi xi n'wi sikeri xi n'wi sukerile chauke lexi xi vuyi xa byela vanghana va xona a a ringeta ku byela chauke mhaka yona ka phela pele ku njekeni munhu loyaleyo mara chauke a yi lavi ku twa ni nga ri yini yi jikela mina ku ri mina no a no ringeta ku yi pfuna hayi no ende ririmi ra ra ra ra le Mozambique ra ra tirhisiwa ka chauke heyi a a rindzi so hi byeleni hansi ku n'wina risimu leriwa ra hina se ri nga tshiwa kwini nsati va teka mi ri twa njhani mi ri vona njhani mi ni twa i nga ri ra ba. i risimu leri nga ta tlangiwa ngopfu a tiphatini so it's not really much of a wedding song cause we know Hennessy still likes making wedding songs and all those things mara i risimu leri ra ku tlangiwa a tigigini lero ra tlangeka leri ra tigigini Hennessy you know ene ngopfungopfu vanhu lava kumaka ku swisa swi nghene hi xi nghene xi nyumpele mara emarhandzwini xi nghena na hi mabuntsu xi nghena na hi marhambu na hi misisi hinkwaswo na hi swikon'wana leswi a ku salanga nchumu i nge xi byali nchumu xi za ku ze xi xi ri marhandzwini heyi hi no ka hi nga vuli i ta kuma vo ti biyela hehe loko muyisa u za nghena marhandzwini guys a nga advise-ki that's the truth. I think hi leswi yena se a ringetaka ku hi lemukisa swona hi ku humani ka timhaka ta vanhu you know hi it's interesting leswi a ni nga mi byela swona ku ni twa risimu leriwa ri ri vulavula hi swona maybe ni mi byela after video ya Ntwanano Marhaj ku na Ntwanano Marhaj ni vona a endle video la mo ni yi lava i nga ri yi kona la. video ni twa ni marhavi ni yi vonile ni lava ku yi vona ni lava ku yi tlanga video ni twa ni marhavi yi twa ku i ri yini mara a byi byeli
van'wani va ku tshika lexa nsati wa wena xi rhandza vungenji mi lava ni sungula hansi ni chokocho ma swi tiva swi vava njhani ah
Marhaji how did we move from ku gangisa to ku chokocha ku chokocha a ni swi tivi ku a swi tiva hinkwerhu mi lava ni sungula hansi ni chokocha ma swi tiva swi lava timayisela a ni nge tshiki nsati wa mina ku tsakisa n'wina van'wana va ku tshika lexo nsati wa wena xi rhandza vungenji ah
mara a dye xi nga ri xi xi stress-a laya ka nghenji kwalaya ka nghenji laya mara exi mara wa rhuketela guys ni kombela mi n'wi byela n'wini ku swi la yena ngoma ya hina siya leya the new single info a xi bi ncawuke mara xi yimbela va xi lavo dyisiwa laniwa ha mpelampela va kha va ku byela ku heyi va ku dyela cawuke e ni nge tshiki lona nsati wa mina mi rhandza vungeji e ni nge tshiki lona nsati wa mina

I see a background. Ah, hey man, echt boeien man. Echt je been. Ah, je been. Ah, ging er een man. Ah, zak. Woo, songo. Lekker wat maar second. Oh. Francis Hook.
Alphonse Hook. Mara jete ile kwini.
le ka va masekende francis hook ho a ni ku dyi te olfans hook a ni la ku hlamula ku a olfans hook ku hava tindlu to fana ku ku hava switirata swi fana leswi ya olfans hook heni si humese swi kahle ni twa risimu ra kahle swinene I ask him ku ri i ta humesa swi nga ni byeli a ni nga hambana kasi u ta humesa hi February so ya a nga ri na tiawara ngopfu swilo ra ha hisa ra ha kufumela so go out there and I I I believe is out there on iTunes or or the streaming services you guys can you know go out there and and and and download it or you know buy it.

don't be cold bekatitimele uza